Andrew na Phoebe, abihinda mwena bakama b'eka egi, beine erikaari bebembeirwe Honourable Bright kandi mukama eka Bright Rwamirama minister w'amatungo agahuriire. omu ministry y'obuhingi n'okuriisa, Bishop wa North Ankore, Bishop wa East Rwenzori, bagyenzi bangye ba memba ba parliament abu naaza kutwara omugisha kubanjurira, n'abantu ba Nyabushozi mwena abari aha, ka mbanze mugyenzi wangye Honourable Jovansi Twinobusingye Rwenduuru, Mwija munsasire. Thank you Honourable ari naitwe Katambuuka Rwakajara. Ogu ogu ni member wa parliament wa Kiruhuura orikujwekyera abakyara nanye ninshaba ngu mumuteerere omu ngaro. Ogu ni member wa parliament najwekyera abakozi omu ihanga ryona erya Uganda kandi naruga omu gomborora Nyakashashara. omuri Kyakabunga reeba aha. Abashemererwa ba memba wa paramenti ondiijo orikuriya n'omugyenyi ogwo nibaija kumwanjura, chairman waitu wa movement wa disiturikiti, abebembezi bagyenzi bangye buri omwe omu kitiinisa kye. Ninza kucwa omu bugufu. Eky'okubanza niinyenda kukukurutsya Andrew na Phoebe nk'eki nikyo omuntu ayetenga. Omuzaire weena ozaara omwana ayenda ngu acuukye, ashome, ku araabe ari omukazi ashwerwe, ku araabe ari omwojo ashwere. Niinyenda kukurukya Andrew na Phoebe, niinyenda kukurukya Jovia, niinyenda kukurukya Honourable Minister Bright Rwamirama. Ninshaba ngu tuteerere Ruhanga omu ngaro ahabw'ekyo. Nk'aba nibo bashwezi abu omuntu yaakubaire naayetenga. Oruganda nk'oru, abashwezi nk'abo, egi niyo ka ei waakwenzire ngu oshweremu. Aba nibo bataahi b'obugyenyi bu waakwenzire ngu ogire. Nangwa na ba Bishopu nka babiri, buri omwe akabaire naakyetenga. Mbwenu wakihikireho bakikusiimire Nyakusiima agume asiimwe. Andrew Rwakishaija n'omwebembezi mugyenzi wangye, eky'okubanza ni chairman wa movement w'egomborora Nyakashashara. Ekyakabiri ayongyeirweho ayongyeirweho yaba na chairman w'egomborora ya Kashatu orurengo rw'egomborora Kashatu, LC3. Mbwenu abantu bakutahiire obugyenyi Rwakishaija bebembezi bagyenzi baawe. Mukama siimwe, enganda nkabihinda mwayongyerwaho mwene rikaari ou mwazaara, omu bigambo bigufu Honourable Bright nibwo ozaire kushwera omu com ori minister w'eihanga na nyenda kukumanyisa ngu waija obunaku burungi obwejwa Tindikwenda kugira ngu ehweireho, kwonka ei ntiicurikire. Nanyenda kukumanyisa ngu omubazi ogu aizire obunaku obu gukakorera kyarimwe bakuteerere omu ngaro. Kandi itwe nka Kiruhura disiturikiti Iwe na mugyenzi waawe mukatuheerezaho ogw'okweshumbyaho abandi doozi ez'emitwaro ena n'ekicweka. N'obundi nanyenda kumanyisa Bishopu wa wa East Rwenzori obumwe abaakyererwa mwafeerwa engiri y'amaani. Nanyenda ngu bakikusiimire Nanyenda kukumanyisa ngu aha nku ei orikuruga naho haine orwezo, kwihaho ngu orwezo rwa nyabushozi n'orwezo rw'ente. Aha niheerwa ente. Kandi ti mazima ngu abo abantu nibateera abakazi. Orashusha abatakiteera nte nibaija nibateera abakazi? Tibarikubateera buzima. Bakakijunwa. Andrew, Eki tiky'omuntu ayetenga, Ranga tiyakikuhitsyaho, abaana baitu, kandi obwo aba barikushwera nambwenu obukuru ndi oku, nyine omwana ni tatenkazi, kwonka ahabw'okugira ngu ori omwebembezi mugyenzi wangye kandi ndi omwebembezi wa Nyabushozi na ninteekwa kwemerera naiwe. Anyenda kumanyisa abantu baisingiro n'abaruga ahandi ngu akaruuru aku Uganda yaateire ebiro ikumi na bina okwezi kw'okubanza kiruhuura niyo eyaasingire Uganda yoona nka disiturikiti. Mbwenu naimwe mwahairwa beenerikaari kwija kutwara omwishiki orikuruga omu maraga muvumenti President Yoweri Kaguta Museveni aha niho araga, aha niho owaabo nangwa n'omukaija aratahiremu obugyenyi omu nangwa na na Andrew n'obundi n'omwe omu bahi b'obwengye ba President Yoweri Kaguta Museveni. Guma okameeka omu orikureeba. Rero Kiruhura ku era yasingire Uganda, na nyenda kubamanyisa ngu na Nyabushozi nayo ekasinga Uganda yoona omu kuhagira gavumenti eyarwanyisiriza. Kandi ahabw'embabazi za Ruhanga, niinye ou Ruhanga ashukireho amashuta ngume ngambe nyemerire ngambe movement omu iziina ry'abantu ba Nyabushozi. Mbwenu nyenda kubahamiza ngu murekye kwerarikirira kandi omubazi kagwizire kwonka mugume mwerinzire endwara ya covid. Mugumyeho obushankara n'obu mwakuba nimuheereza speech. Mugume mwerinzire omubazi guhikire aha ogw'okugyema mugyemese. obundi tukahonoraho abantu ba Ruhanga emwe. Kandi abariisa, then minister wanyu ari aha, omushana ogu ogubateganiise hati mugyende muhingye ebinyaatsi by'ente. Buri omwe aiheho, buri omwe aiheho hiika itaano nari ikumi abyare obunyaatsi bw'ente, ku turaaba nitwenda kuhonora. Ahatari ekyo, amasyo nigaija kubandamana hati ogu omushana gwizire n'amaani, kandi murekye ensi kugijweka busha. Murekye kutema emiti kugimariraho kyarimwe. Na munonga, mubyare mugumyeho emiti y'obuhangwa eyahangirwe omu. Niinyenda ngu nkwatanise na gavumenti n'ekanisa tujumirire akasimeeni. akaizire omuri Nyabushozi omu kushara ebiti ngu nibaheereza abantu sente ensi bakagijweka busha ogwo nigwo mushana gwaza kutumaraho. Niinyenda ngu mugyende mubyare emiti y'obuhangwa. Ekyo niinyija kukibeegyesa nkwataniise na bagyenzi bangye. Ninshaba okusaasirwa beitu tinaija nyenka abantu ba Ruhanga mwe, Andrew na Phoebe, ku onyetsire, naanye naija na Nkwanzi za Kajwengye. Mbwenu niinyenda kushaba oku ndikusaasirwa ahabw'okuba eri izooba hariho obugyenyi bwa chairman wa Movement mugyenzi waawe, ow'eishe-emwe Enock Ambeine, chairman w'egomborro aha kika kya Movement. Nawe aine obugyenyi kandi ninteekwa kumubaganisizaho aha shaaha kumwemereraho. Mbwenu ku muraareebe naimuka, nyaabura omuntu kaagira ngu n'emitwe mibi. ensi egabire yoona. Kwonka Andrew Kurka, Abantu aba babaine eitengo, babaire baine enjara y'okushemererwaho, y'okushora yabaire kukibakorera. Mukama agume akurinzire. Aboojo Shira na Moses, ku muraaregye omu bugyenyi, naanye mwije muntaayire naanye na nkwanzi zangye.